Central Lairam Lawngtlai The Lairam Times min nan kut kan in tlaih hna. Thong hi kul ruk vaupi zarhlinak thong thanhnak kan neih lai caah a dih dungh tiang rak ngai cio dingin kan in sawm hna. Thong thanh tu Mang Ven Sung. Minister hlun Pu Van Thawng Mual hlun a nunnak a liam. Thawng hi kul ruk vaupi kul le hnih zanlei suimilam panga le cheu hrawng ah Chinram cozah minister hlun Pu Van Thawng Mual hlun kum sawm sarih pali cu pawpi cancer in caan zeimawzat aa thlop hnu ah a nunnak a liam tiah kan theih. Minister hlun Pu Van Thawng Mual hlun cu India ram Mizoram State Khualipi Aizawl, Aizawl Hospital ah a nunnak a liam. Pu Van Thawng Mual Hlun hi kum thonghnih hlei khat in thonghnih hlei nga tiang USDP chan lioah khan Chinram cozah ah Agriculture and Livestock Breeding Minister a rak si. Minister hlun Pu Van Thawng Mual Hlun cu Thantlang peng Khualhring tlang, tlang khuami a si. Anih hi khuatlang lawng si loin miphun le ram daw le hmeinu hmeipa zawnruat le kilhkamhtu a miphun nih bochan ngaimi pa a si. Pu Van Thawng Mual Hlun cu Thawngnih kul ruk vaupi kul i li ah Hakha thlaan mual ah vui a si. Islay ram peng sarih cu lakshuak dirhmun ah ralhrang nih an thanh. Islay ram ah peng sarih le Myanmar ram ah ramkulh le ramṭhen pakua in peng Songkua cu lakshuak dirhmun ah ralhrang cozah Min Aung Hlaing nih vaupi kul a thum ah a thanh. Misual hriamtlai hna daihternak le hmunhma hnangam a si khawhnak dingah phunghram caang zali hleihnih hmang in laksawh dirhmun ah thanh a si tiah an langhter. Pengkua in a ummi It Lairam ahcun Hakha le Tidin telh lo, Falam, Tonzang, Thantlang, Mindat, Kanpalet, Matupi, Paletwa peng hna cu laksawh dirhmun ah chiah le thanh an si. Cu bantuk ṭhiam cun state dang, Kachin ramkulh ah peng pakua, Kaya ramkulh ah peng thum, Kayin ramkulh ah peng hnih, Sakain ramchin ah peng riat, Magwai ramchin ah peng nga, Mandalay ramchin ah peng khat, Rakhain ramkulh ah peng hleili, San ramkulh ah peng hleinga hna zung lakhruak dirhmun ah thanh a si. Hi lakhruak dirhmun in thanhmi hi Nisawm khua tiang a si lai tiah cathanh ah an langhter. Myanmar ralhrang luzik le amah tein Myanmar president aa pemi Min Aung Hlaing nih cun CNF, KNU, ABSDF le NCA minthu EAO hna cu chiapa sawm thong le pakhat hlanah tonnak ngei dingin sawmnak a tuahmi cu CNF, CNA a nih cun SDEF hnih in kan kal lai tiah Min Aung Hlaing nih sawmnak an cohlang lo. Nation Wage Cease Fair Agreement NCA telh in thonghnih pariat phunghram tangah tuahmi paoh kan cohlang lo. Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SCEF, nih ramkhel a dirh ning in a kal lai tiah CNF CNA in chimnak nawl ngei Salai Chiat Ni nih a chim. Thawnghneh kul ruk vaupi kul ah Myanmar ralhrang cozah thar a voikhatnak tonnak ah nizachung hmuitinh he pehtlai in ralhrang luzik Min Aung Hlaing nih Nationwide Ceasefire Agreement NCA Minthumi Ethnic Arms Organization EAO hna le Minthulo Ethnic Arms Organization EAO phun hna cu tukum chiapa sawm thum le pakhat hnu bik ah remdaihnak kan tuah hna lai tiah sawmnak bia a chim. Min Aung Hlaing nih cun minthut hnu ah kum nga chung tonnak ngei lomi phun an um. Tahchunhnak ah, KNU, CNF, ABSDF hna kan in sawm hna. Zei tuah ding ah ti cun i ceihhmai ding in EAO kan in sawm hna. Minthut hnu ah lungtlinnak tuah dingmi a um. Lungtlinnak phun sawm li le pathum a um. CMCA minthut hnuah ceih dingmi chungah Union Accords ngeihmi lungtlinnak a um. Cucu a ra laimi Union Parliament caah chuahpi dingin tuah dingmi a si, tiah a chim. People Defence Force, PDF, hna zong niza chungah tonnak ngei dingin remdaihnak caah nan hriam cio u, tiah Min Aung Hlaing nih cun a chim. Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, FCEF, nih ramkhel ningin a dirhmun cu Myanmar ralhrang hnon i Myanmar ralkap ramkhel i aa telmi donghter, hriamtlai dihlak democracy ningin thimmi mizapi cozah uknak tangah chiah. Thawngnih pariat phunghram a dihlak in hrawh le rianṭuannak kal liomi hrawh. Rammi mizapi duhmi phunglam ser, Cachung in a chuakmi cauk phung he aa tlak in ramkulh kawmthar ser, rambuai ruang i ningcang loin temtuarmi hna nih dingthluknak an hmuh nakhnga le aa thlengmi caan sinah dingthluknak a um nakhnga ṭuanchuah ding ti hna hi aa telmi a si. LADC Day cu thlacamnak in hman timh a si. Lai cozah, Lai Autonomous-District Council, kum sawmnga le pali muisam hmuh le LADC Day thonghnih kul le ruk cu thlacamnak in hman a si lai tiah Pu Ke Lal Than Zar, Executive Secretary, nih thonghnih kul le ruk vaupi kul le khat ah nawl a chuah. Pu Kelo Thanzar, Executive Secretary, Lai Autonomous District Council nih nawl a chuahmi ahcun Pathian hruainak in Lai Autonomous District Council nih kum sawm nga le pali muisam a hmuh ve cang. Executive Committee thonghnih kul le ruk vaute kul le li biachahnak ahcun LADC Day thonghnih kul le ruk hi Lairam le miphun caah Pathian sin thlacam lawmh biachimnak caah hman siseh tiah bia a khiah. A hleiin LADC tang rianṭuantu hna nih cun biapi ah chia dingin kan in theihter hna. Caan hmanning ding cu LADC headquarters Lawngtlai ahcun LADC Secretariat Complex ah thonghnih kul ruk vaupi kul le kua chun suimilam hleikhat le cheu in caan hman a si lai. Lighthouse, Aizawl le Divisional Office kip ah thonghnih kul ruk vaupi kul le ruk chun suimilam hleikhat le cheu in mah le remcaan ning in hman ding a si lai. Head of Office cio nih a herh ning in hma an lak lai. LADC zohkhenhmi fimcawnnak inn hna cu mah le umnak headquarters, sub-headquarters division ah an i tel cio lai. LADC Day thonghnih kul ruk ah hin Pathian sin ah thlacam rualnak ngeih cio ding a si. Thlacam ding tlangtar hna cu pakhatnak, ram lairelnak District Council autonomy pek kan si caah Pathian sinah lunglawm biachim. Pahnihnak, LADC a ṭhancho i kar a hlan khawh chinnak hna Pathian sinah kan hal lai. Pathumnak, Laifa hna miphun in kan dir khawh i kan ṭhancho chinnak hna Pathian sin kan hal lai. Palinak, vawleicung ramkip um Laifa hna kan i unaunak le i pumkhatnak chia kan ngeih chinchin nakhnga Pathian sinah kan hal lai. Panganak, LADC tangah rianṭuantu vialte nih Pathian ṭihnak he zumhtlaknak le teima tein mahle rian cio kan ṭuan khawh chin nakhnga Pathian bawmhnak kan hal lai tiah a langhter. Thawngnih kul ruk tang khawng ni khat in vaute tiangah khet sawm thum le pariat register a si. Thawngnih kul ruk vaupi kul ah Lawngtlai SP office chamber ah crime review meeting tuah a si. SP Lawngtlai Additional Sub-Inspector SDPO hlei ah Lawngtlai khuachung police officer hna zung an i tel. Cun Lawngtlai khualeng hna cu online in an i tel. SP Lawngtlai Pu PC Lal Cung Lura nih cun police officer hna cu mizapi ca ṭuan kan si bantukin bawmhchanh dingin a kan fuhpamhmi hna cu lungdong loin a si khawh chungin an harnak silhnalh pek hna usih tiah a chim. Hi meeting ah hin kum thonghnih kul le nga chungah case register le tu kum thonghnih kul le ruk vau te tiang case register hna cuai khainak tuah a si. Nikum thonghnih kul le nga chungah case sawm ruk le pakua register a si. Thonghnih kul le nga tangkhong nikhat in vaute kar ah case hlei kua register a si lio ah kum thonghnih kul le ruk tangkhong nikhat in vaute tiangah case sawmthum le pariat register a si tiah meeting ah an langhter. Hi meeting ah hin case pen ding le an pen dingnak a ruang kong an ceih. SP Lawngtlai nih cun investigator officer hna cu case ah a si khawh chung i zuam dingin a cah hna hlei ah officer dang hna zong i zuam chin u law khat le khat i bawmchan u tiin le meeting i aa telmi hna cungah lunglawmh biachim in dihter a si. Village Level Parking Management Committee meeting an tuah. Thonghnih kul ruk vaupi kul khat chun suimilam hlei khat ah LADC CEM Conference Hall ah Pu C. Lalsawmzuala CEM LADC he tiin Village Level Parking Management Committee VLPMC meeting nei a si. Meeting ah hin roadside overnight parking fees lak ning ding le kalpi ning ding hna ceih a si. Meeting hruaitu Pu Si Lalsawmzuala nih hi hmalaknak hi kan ram ṭhanchonak dingah thilthar le chingchiah awk tlak a si lai caah a hramthawk tein a tlam tling deuh lo kho men. Harnak le soiselnak lak zongah hmalak usih. Ram le miphun muisam langhnak a si caah a si khawh chung i zuam hna usih tiah a chim. Pu HC Vallalruatpuia, Transport Officer and Secretary VLP an si nih khuakhan sia le hmalaknak kip report a pek i ceihmai a si hnu ah a tanglei bantukin biachah a si. Thong nih kul ruk vaupi sawm thum zinglei suimilam pasarih ah onnak program hman a si seh. Committee member hna hleiah midang zong sawm si hna seh. Parking fee khongmi in zatuak sawm li percent cu VLP an si nih an co lai. Adang catuak sawmruk parsen cu LADC ah luhter ding. Park sian lawhnak hmun ah park an um cun panel ti liamter khawh a si lai. Parking fee kam in liamter an si lai. Motor kip zankhat riak le thlacia parking fee hna cu HMV pickup above zankhat zanga, thlachiar thonghnih le zanga, LMV and three wheelers zankhat zahnih sawm nga, thlachiar thongkhat zanga. Two-Wheelers zankhat za li sawm nga thla-chiar thongkhat Hi meeting ah hin Pu JB Vang Hoi, EM Transport, Pu Ke Lal Than Zara, Executive Secretary le Central YLA hruaitu hna an i tel. CYLA ramri lungphun phawi ding in Chakma NGO nih mangki bawi an nawl. Chakma Autonomous District Council, CADC, hmun chung i NGO kip nih cun Central YLA nih ramri lung an phunmi cu phawi dingin nawl pek dingin Mizoram mangki bawi an nawl. CADC hmunram chung NGO hna nih cun cathanh chuah in Central Ianglai Association nih parva pakhat ah ramri lung an phun kongkau ah hma la dingin mangki bawi an nawl kong an langhter. Thawnghneh kul ruk vaupi hleiriat ah CYCA hruainak in CADC hmunram political party aiawh, Mizoram Chakma Students Union, Chakma Mahila Committee, Teachers Association, Employees Association le civil society hna i tong in hi kongkau hi an ceih. CADC le LADC i ritnak cu Pawi Lakher Region Reorganization Order thongkhat zakua sawm sarih le pahnih nih fiang tein a rak ser cang. Cu order bantuk cun ramri cu Sanghatuai lo tiva hnar pawng tikhor hmasa bik in tuicung tiva he aa tonnak tiang a si. Cucaah Parva one, Parva two, Parva three bantuk Banga, Gavasuri le Siminelsura khua hi CADC hmunram chung um an si tiah an langhter. Mizapi tampi nih cun lungphun phawi dingin an duh. Parva le Davasura cauk vialtu MDC nih mizapi cu i sum dingin le nawlngeitu bia ngai dingin an nawl hna. Silhnalh zau a si lo cun buainak fa ka chuak sual lai phan a um. I remnak chuah a um i phung lairelnak humhim dingin Mangki bawi hi kan i ruahchan tiah an langhter. Champhai ah rithaisi tlaihmi khang in rithaisi he pehtlai in tlaihmi lakah Myanmar rammi minung sawmriat an i tel. Thawhni kul le ruk vaupi kul le khat ah Champhai police nih rithaisi zali sawmruk le panga khuar lengman an tlaihmi cu Mohammed Aguic District Zipeng le palek hna nih District Hospital Complex ah an khang. Hi rithaisii an khanghmi hi Champhai police nih a kenkip in an tlaihmi district court nih khangh dingin nawl a pekmi a si. Kum thonghnih kul le nga vau tein thonghnih kul le nga tho chung i an tlaihmi hi NDNPS ek in tazacuainak, sawmkua le pakua tuah a si. Hi caan chungah heroin kezi sawm thum le panga point pariat panga pahnih, sawm sarih le pakhat point pasarih pa ukhor,

Hi lakah Myanmar rammi sawm nga le pariat an i tel. Kum thong hnih kul le nga chungah heroin kezi sawm thum le pariat, point pali pasarih pasarih, methamphetamine kezi zaruk sawm hnih le pahnih, point pali, crystalmethamphetamine kezi nga point za sawmruk pakua, caffeine kezi thong thum, alprazolam kezi li point pali pasarih pa o le Corex gram pakhat, point paruk tlaih a si. Kum thong hnih kul ruk tangkhawng nikhat in vaupi kul chungah hin heroin kezi riat point pahnih paruk paruk, methamphetamine kezi sawm sarih le paruk point pahnih pali panga le crosal methamphetamine kezi sahra point pahnih panga pakua tlaih a si. Tutan thawng kan thanhmi cu khabial khan a si rih lai. Zohtu le ngaitu nan dihlak chungah kan i lawm. Hmaizarh ah kan i tong ṭhan te hna lai.